A hmasa bik ah hi video zohtu nan zate cungah lunglawmhnak tampi ka ngei. Tutan video kan zoh dingmi cu zeitindah kan phone application cheukhat kan lawk lai timi kha si. Mah cu sullam cu kan phone hi kan fale nih an rak tong tawn i cu tikah kan fale nih group ah maw a dangdang ah Facebook te hna ah asilole silo kha thil an rak sianh ve tawn, rak tongh tawn i game te hna, sticker te hna kha group te hna an duh ning pon rak cawlcang i kha tikah nulepa daithlan le zeilung vialte kha an kan puh tawn. Cucaah kan fale nih a herh mi an tongh khawh lonak ding ah zeitindah password kan chiah lai timi kha tutan video ah kan langhter ding mi cu si. Lungsau tein rak zoh ko law. Le cu tikah a herh mi zeidah a si a hmasa bika internet line neih hau. Internet line na neih ahcun Play Store Play Store in download na tuah na tuah dingmi um i mah cucu app locks ti si lai Play Store ah kan lut lai. Hi ka Play Store hi kan lut lai i Cu tikah donlawt tu haumi cu app lock si lai ka hin ka ṭial cia ko nain naa belte in kan i fian deuh nak ding caah app locks timi van ṭial ta ning. App locks le ka cun ka hin search a hawlnak in kan lut lai. le ka hin tampi hong lang i hman dingmi tampi um hna belte in atu i ka hman bikmi le a ṭha ka ti bikmi cu mah hi si i sin cio law a hmanthlak hi hi eh kan ka hmeh lai install ka tuah lai hmeh i install ka hringmi hmeh ding si ko install tuah tlawmpal te kan hngak rih lai. Le install tuah thlu tikah password password tuahnak ding kan pek lai i mah cu password cu kan tuah lai i Mah kha password kha a dangdang kha password dangdang si loin ai rinh dih lai. Tahchunhnak ah Messenger lawk ka duh ahcun, Facebook lawk ka duh ahcun, Viber lawk ka duh ahcun mah kha password pakhat te khan lawk khawh viar si. Philh lo ding si lai. Le tuah download ai tuah thlu cang i open kan hmeh lai. Ka open hi a hrinnak zawn paoh kha ka ti cang kha open. Cun open kan hmeh tikah mah hi hong lang lai. Accept timi hi kan hmeh lai. A tang cem accept timi hi accept. Hmm. Le password tuahnak ding hong lang cang. Hi mah hi password na tuah dingmi hi atu i application na lawknak ding password a si viar caah khan nai ralrin hau lai. Cucaah cun philh hlah. Na philh sual si ahcun keimah maw si lai lo kha. Na password kha kei nih password hi ka duh cemmi cu hihi ka hman cang lai caah hihin tuah ning kaw voi khat, voi hnih tuah hau. Voi hnih na tuah ai lok cang lai. Hmm, tikhan ai tuah cang i tuah cang tiah account atu na, na phone na hman cuahmahmi i na mail maw nangmah nih mail na tuah lomi nih an tuah piakmi si zongah a cungah hin na min a cuang ṭheo lai. Na min cuan lo hmanh ah mindang si zong an in tuahpiakmi kha ti ai fiang ko. Cucaah cun a cung u paoh kha a cung i a pumte hi a ku- a rin a kual chung te na hmeh lai i a hring te hong lang lai. Hihi na min si. Le cu na hmeh tikah a hring cang lai i okay na hmeh cang lai. Okay. Kha okay ka hmeh. Cun sep hong lang rih lai. Hika hringsep hi sep hi kan hmeh lai. Sep. Cun hika in hi hong lang rih lai i sep na hmeh tikah hi hong lang rih lai i hi cu reu zong hau lem lo okay ka hmeh nolh ding si ko tang hi okay. Hmm. Le tikhan ka phone chung i ummi vialte hi ka hin hong lang cang. Hi kan Play Store te hna le dangdang Gmail te hna Facebook te pawl hna ka um viar Nang hin messenger te pawl nang Facebook te hna hi ka hin messenger te pawl hna hi um viar cang le cucu ka kha na duh poh kha ka hawi le nih ka zoh piak hlah se ka phone an tongh ting zong ah ka fale nih ka phone an zoh caan ah messenger lut kho hlah se facebook lut kho hlah se kan ti a si ahcun hi ka zawn te hi toh zawn te hi toh a lang thluahmah ko hi hi hi tawh hi ca orhlei i a sir ah hin hi tawh hi tawh tawh khakha hmeh thluahmah ding si le hmasa bik ah zei thla ka lok hnga o kan fale nian tong langmang mi messenger kha ka lok tu hnik lai messenger hi messenger hi ka lok lai to hi to zon te hme ding si lai to kha hmet Cun permit a kan hal. Tawh na hmeh bak ah khan hi an hal lai i permit khan a hmeh cang lai. Sorry. Oh, permit kha hmet. Permit kan hmeh lai. Cun ka hin phawnh ding oh atu nai application kha phawnh ding hong lang. Ngak ko ri oh. Tlawmpal te van ngak ta si. khakha phawt nolh ding si on chiah ding si khi a cung cem kha si khi ka download ka tuah mi kha khi khi na hme lai voi khat van hmet cun eye off ka hen eye off hi eye off mi hi na hme lai pin le hin ai ong cang lai kha ong a hring te ong cang kha messenger to ai hrenh cang hi to ai hrenh cang a dang vialte kha to ai hrenh rih lo le zei thla ka hrenh rih hnga Facebook ka van hrem tuah hnik lai aw. Facebook, Facebook ka dah Facebook ka um. YouTube hi seh ka van hrem. YouTube hi to ai hrem di lo hi to ai ong viar. Ri in na hme du am ha na lai i YouTube hi ka van hme lai to ai hrem lai. Ha. Le tikhan ka fa le ni Download ciami lawng ha zoh khawh cang lai. Le messenger zong kha a duh ning poh in a lut kho ti lai lo. Le khakha a hmaan ma hmaan lo kan kir tuah hnik lai. Ai lok tak tam lok tak tak lo. Back ah kal ning. Back, back, back. Okay. Exit. Kan van thet ta lai tlawmpal te lungsau ten rak hngak ko ri u. Back ah kan kal lai i Atu i ka lawkmi pawl kha ai ong maw ong lo. Atu ah khan messenger kha lawk ka chiah tuah ka hrenh. Van hmet tuah sih. Messenger kha ai ong ti lo. Na password kha pakhat ai rinh peng la ka ti kha. Ai ong cang lai kha. Ok. Cun YouTube kha tuah ka hrenh. Zutup kha ngakchia nih duh paoh in an lut kho maw lut kho lo? Ai hrenh maw? Okay, ai hrenh cang. Na pass ute khan ai chinchiah peng lai. Ai ong cang. Le adang application kha te adang kha cu to ka hrenh lo caah duh pawn lut kho ko lang an lut kho lai. Tahchunnak ah Hmanthlak umnak gallery kha tawh ka hrenh lo. Duhtawk in zoh khawh a si cang. Le cucaah a dang tawhhrenh chap ka duh ko ti a si ahcun atu i app logs ah khan na lut ko lai. Hihi ka app logs na download ciami kha app logs ah a lut. Eplock sa a lut lai i eplock zong kha password hiti na tuahmi kha ai bawm ṭhiamṭhiam lai. Cun ka hin tahchunhnak ah Play Store hna hi kan fale nih nan duh paoh an rak downloadnak si. Hi bang hnai tuah ka van hrenh lai i hrenh, tuah hrenh kha password belte kha cu ai lo peng lai. Le tikhan tlamtling tein password na philh sual si ahcun a dang tein an install na tuah hau na hlawnh i a thar in tuah lengmang hau cah khan password tu kha philh lo tein um law na fale si zongah mi dangdang na phone tong ting zongah tong hlah seh timi a herhmi na chiahnak kha cu tikhan tlamtling tein nangmah lawng nih na zoh khawh cang lai na ve khawh cang lai a hmasa bik ah hi video zohtu vialte zaangfah tein subscribe kha rak ka hmehpiak dingin kan sawm hna. Cun like le share zong kha rak ka tuahpiak ve hram ding kan sawm hna. Hi hnu zongah video a herh dingmi kan van thlah thluahmah lai caah zaangfah tein share le like le subscribe kha philh lo ding kan sawm hna. Lunglawmhnak tampi ka ngei.